Meňki meňki. Ha? Meňkidir. Ünüsli bolmaly. Meň bile işleşjek bolsaň, üşükli bolmaly, ünüsli bolmaly, çeýe bolmaly, çakgan bolmaly. Ana şu wagt haýsy bal kökdi, seret. Görüp ýetişmedi ýa başda. Näme görüp ýetişmediň o? Görüp ýetişmeli sen. Görüp ýetişmeli. Ünüsli bolmaly, üşükli bolmaly diýdim dämi men sana? Ana ýene ökdi. Näme üçin ökdi şu wagt, şu wagt? Näme üçin ökdi? Ýene görüp ýetişmedim ýa başda. Görüp ýetişmedim diýeli. Ana ýene ökdi. Gördüňmi şu wagt? Öý men saňa düşündir dur düşükli bol ünüsli bol çeýe bol çakgan bol diýdim. Indi gaýtalama naşyk. Gaýtalama näme ýok diýdim. O gördüňmi? Ýok. Görmärsiň ol sen. Ýöne şol bil. Şol böken bar nähili bar? Esasy nähili bar? Onuň şol näme üçin ýokaryk gökdi? Bilýäňmi? Owa. Ondan soň hem şo bara näme üçin ýokaryk gökdi? Ýa açmy şol? Agşam iýim iýmänmi? Ýa azaşypmy, ýa suwsapmy şo zatlary biljek bol-ow. Balygam bir suwsarmy başlyk? Goh, sen suwsaňokmy? Suwsaýan. Suwsaňokmy? Suwsaýan men. Balygam suwsap biler-ä. Hä, dogry başlyk, dogry. Ýör, köp gürleme diýýän men saňa. Öwren, adyň näme? Pekge. Pekge, diňle sen meni. Pekge diňle diýýän-ow. Pekge. Onsoň gara, ýa, onsoň ine iým, iým. Iým bereňde, şu balyklaň haýsy iýen-ow? Bu soňa çen näme bilemok. Şo balykdan haýsy iýýä, haýsy iýenok, şolaram berk belle, eşitdiňmi? Bolýa. Köpräk un paýyny iýjek bolýan ma bolsa berme. Bolýa. Öz başyna naharla şolary. Öz başyna? Hawa. Bolýa başlyk. Köp iýenlere berme. Bolar başlyk. Şu agşam işden gideňde, adyň näme diýdiň? Pekge. Pekge. Pekge. Pekge. Diňle meni. Diňle. Agşam gideňde banklar sanak gitýän. Banklar sanak. Sanak gitýän. Bolar başlyk. Irden gelibem, hawa, sanap alýaň. Eşitdiňmi meni? Hawa. Eşitdiň dämi? Eşitdim. Adyň näme? Pekge. Pekge. Pekge. Pek bol. Näme ho ýürege düşdüň ho? Ha? Bolas. Indi düşündiňmi? Düşündim. Iými häzir aýlanaňda sen bara içine, suwuň içine girip ber. Hawa. Alaýyň içine girip ber. Hawa. Maňa bildirenok. Şu batlaň biri aç bolaýsa, Hawa. menden gaty görme. Çepbe ýeriňe dawa aýyp ber onda. Meň ýerime. Hawa özi men maşynda akitýa getirýä göni çykarýan seni işden. Çepbe meň ýerime. Öý sen bara meň ýerimem diýen bolma sen tak tejribede çykanyňy gireniňi bilmän galarsyň how. Bor başlyk. Eşitdiňmi? Hawa eşitdim. Iýmçi taýda bir balyk aç görsem tut.

Işiň bile bol. Bor baş. Ýöre. Bolýar. Öňrämden ýöre. Bolýar. Ýöre. Ol doňam mara ho. Eşik hapalama, hapalama. Täze dowul. Eýýäm bir zat. Deňiripsiň a ho. Deňirme ho. Arassaja şu alşyň ýaly bolsun. Ertirden getireňde-de, edil şon ýaly edibem tabşyrarsyň. Näme tutdy? Uky tutdum-ow. Ata balyk. Näme ata balyk? Näme diýjek bolýaň-aý sen? Ýa baş üçin aýak ýaly balyk düşdi ol balyk. Eý, maňa ýalan sözleme, ýalan sözleme. Eý, sen näme how, hä? Şu wagt balyk bir oýandy başlyk. Şu wagt sen oýandyň indi. Gel bäri how.

Sen maňa zat öwretme. Öwretme diýýän-ow saňa. Onsoňam bar-a tikgi. How, sen öňňun näme işde? Hawa, öňňun galdym. Näme basyp? Bu eşigim öl boldy. Hawa. Bu guraja gaýdylmyşmy? Gurap ýetişmedi-hä. Şoň üçin galdym. Düýn näme üçin galdym? Ola senden başga. Näme üçin? Ay dün men gelýärdim. Hawa. Siziň gabadyňyzda geçip gelýärdim. Siziň hem eşigiňizde ýuwrup ýer oturan eken ol ay başlygam galypdyr. Galypdyr. Ey näme men bir eşigim barmy o? He? Bir eşigim barmy? Men talandy mara şöyle eşikde açdy. Ey sen men kellämi agyrtma. Ey garabal. Näme? Sana diýen. Haw. Ene bal. He? Tikki bal. How, sen meni diňle. Diňleýäňmi? Diňleýäňmi? Diňleýän. Onsoňam men jaň aýlaýan. Jaň etýän biriňem alaňokla. Näme üçin alaňzog-ow? Ýok, başyk öň sessizde goýuň bal tutsaňyz-da diýme. How, sessizde telefonlammy sessizde bar. Sesini aýryk goýýa. How. Eý, sesini aýryk goýuň, goparyk goýuň. Hä, döwük goýuň maňa bildirenok-ow o zatlar-ow. Men jaň edemde, Duýuň-ow! Ünüsli boluň-ow! Balykçy boljak bolsaň, duýgur bolmaly-ow! Duýmaly sen o zat! Men ýaly, men ýaly. Ine, men ýaly duýmaly. Düşdüňmi? Sessizlika nädip duýjak-ow? Eý, maňa meni gyzyklandyranok-ow! Nädip duý? Özüňden gidip duý! Özüňe gelip duý! Dik durup duý! Oturyp duý! Maňa bildirenok o zatlary-ow! Eşitdiňmi? Bol! Bol! Eý, gara balyk, sen meň wara kellämi agyrtma, ene balyk, maňa bak-ow, dykgy balyk. Eý, tilkä. Hawa. Näme adyň sen? Tekge. Tekge, hawa, diňle. Onda häzir men size jaň etjek. Şu biriň bilmeseň, şuny işden gidýäň. Özüm ýaňky sessizde goýýan. Eşitdiňizmi? Titretýäň näme? Hä, men seni bir titrederin, onda pytyrarsyň, eý. Eşitdiňmi? Titretýän.

Kim bilmese-de şu gün işden çykýandyr. Eşitdiňmi, häzir boşatýaň işi. Kim aýlajak bolsa. Telefonym ýok. Men kim aýlajagymy aýtjak ýal-ow, duýuň-ow. Siz duýgur bolmaly-ow, balyk ýaly duýgur bolmaly. Eşitdiňmi? Hawas. Häzir. Telefony elime alyp seredip dursam bolýarmy? Telefony eliňe alyp seret bellän. Duýmaly. Aýlaýan, duýuň kime barýanyny. Maňamy? Aýladym.